Esaki ta pika pika ku Rita. Pika pika ku Rita, aki no tin protokol, sinta pa bo mira. Pika pika ku Rita. Bo nochi bo nochi mis amoresnan bo nochi bo nochi ata nos aki un bia mas den pika pika talk show awe nochi mi ta falta di tempu, yu ineens a pika pika su bida bira masha drùk mes, shè mil kos, pero in de positive zin, anto ya ku mi no por a anunsiá di awenochi, pero no ta nada, no ta nada, pasobra yu awenochi nos tin komo invitado un persona, ai ku mai, bosa mes ta bai ripará, ku masha energia, ku masha pèp, ai manera manera nan a yamá mi stùiterbal, wèl e señor aki tambe ta otro stùiterbal, masha dushi hende mes, kimenna mi no ta tarda mas, mi ker a kuminsá na bisa bosnan kòrda kòrda kòrda Christmas Song Festival ta full swing bayendo, shonan karchinan ta kabando, serio serio karchinan ta kabando, dus wak bo karchi, bin diero, Christmas Song Festival e prome edishon, e prome shonan, anto ta bin tumu luga na Flamingo Party Center Hoogvliet. Trinta di november, si bo mester karchi, ami tin un par suma sobra, dus por wak seke e otro partisipantenan. Keda pendiente pasobra tin mas partisipante ku bo astan no konosé ainda. Pero en ieder geval, nos ta ban kuminsá awe nochi, aha, ku un evento ku ta bay tuma lugá na Kari, na Den Haag, Amare, Karibis Markt, organisá dor di nos dushi Sherline de Wint. Sherline, bon nochi! Bon nochi, bon nochi Rita! Kon ta e bandanan? Bon, bon, bon, bon! Wèlkom, wèlkom! Danki, danki, danki, danki pa oportunidat ku bo ta brindando mi. No, ku mi lo por mencioná ta nos hendenan sigur sigur. Dus ya, Sherlyn, m'a kuminsá na skibi ku bo tin un stichting, Stichting. Caribbean Angels. Aha. Un, di unda nòmber a bini e? Bo sa, algun aña pasá mi tabata tin un restaurant, e tabata yama Caribbean Treasure. E tabata na Den Haag, hopi bon. Ègt, e tabata e promé restorant semi-luho ku nos hendenan konosé. Despè a bin vários otro mas sutras. Pero despè i seis aña m'a disidí legu ma e restorant, pasobra m'a ta trama amba un p'e ku bestia. Pero tabata gazèl, hopi dushi, hopi dushi, konosé hopi hende, hopi gazèl. Despè i seis aña m'a di, Nò, nu esat kadug. Den seis aña tempu m'a pasa un Un siman m'a tuma fakansi. Ke di ser ku was helemaal op. Despues di esei m'a sinta pensa, bon ke mi ta yasi? Mi no ta bai den loondienst mas. No. Ora mi di no, mi ta lanta un stichting, mi ta bai lanta un non-profit organisasi, ke desir nos no tin wens, nos no tin ganashi, anto nos ta traha netamente tambe pa hendenan ku ménos rekurso. Tantu mucha, hende grandi, alles in between nos ta traha proyekto p'e. Pa nan. Menshoná mi un par di e proyektonan ku bo a yega a hasi, pasobra mi ta kòrda den laster ei, bo ta tin na Kasi Kòrsou e charla di bòskanker ku tabata ashonan. Atrobe bos nan por mira e opname masha masha interesante, educatief y hopi informacion ta tin dokternan awezig ke men tabata full full un pakete. Sigur sigur. Bon, nos a kuminsá na aña dos mil diesocho

Bai nan cas ta tin un señora cu yama um Ann, na Bai Ann su cas un muhe di ochenta y ocho añ. Na volge na Wasu Pencouda, ora nan mirele na bai na primi bel na su cas, e pobre abi porta, ela, si, ela habri porta, ela bisa, Nan puntra e punti ki e awa. E pobra bai paden, bai ku e awa nan drenta paden, bati'e, kita su pen pas fu e dje, nan a tantu sèn nan a kita fu e dje. Anto e pobersita muri despe di tres dia tambe. Ah, Señor, o pa Kiko, mi te bisa o pa Kiko. Anto esei nos, nos fundacion, nos stichting, kera trece splikende grandi nan ku wat bon. Pero no tende grandi so, mucha tambe nan ta hustle asini. Correcto. Correcto. E, e proyecto ei a bai kasi rond Hulanda, ma nos a gana tur um,

Bo a klasifiká dòg den den den nan tur reinanan. Esei ta konta. Sigur, sigur, sigur. Esei ta un di nos proyektonan. Nos a tin proyekto pa mucha tambe. Um, nos a tin proyekto pa hende grandi tambe. Kier varios tipo di proyekto nos ta tin. Nos ta tin un proyekto tambe pa mucha, muchanan, tantu hòmber komo muhé, ku no tin start kualifiká si start kualifiká si kemen di nan no tin diploma. Anto mester nan kana pa ki paya, anto e nos a purba nan trese nan huntu, nos a bai ta kòm e skol ei, Mondrian College, ei nan nos a tene un komementu ku nan, nan a kushiná, asina nan por a sigui skol, E otronan por a bai tra nan a trabou tambe. No ta tur si. Ok. Si nan a eindelijk mester a sigui monitor nan pero dor di circunstancia mi no a haciele mas. Ok, ok. Ma, Aha. ma, am, eh, Sherlyn ta bezig cu algo Kumai Masá tabata un éksito rotundo, por a ripití anto e ta bai tuma lugá dja sabru awor. Rara konta nos, konta nos kiko ta. Dja sabra awor nos tin na amarra, amarra Den Haag, Spui, Spui shen sinkuenta, den kurason di Den Haag, kese den stad. Den kurason di Den Haag nos tin um nos ta hasi un un Karibische Markt, anto plus nos ta op zoek na vrijwilligers. Ta bin dies organisashon Stichting den verenigingen cu ta buscando vrijwilligers. Kier decir tur hende acudi masalmente por ta bon por sa nunca. Pasobra si bo ta vrijwilliger ta echt bal la pena, bo por pone riba bo cv, bo por haya varios beneficio fe dje. Si bo haci'e bon bo ta haya varios beneficio fe dje. Anto plus nos tin nos Caribisch Markt. Caribisch Markt verschillende hende boso kon nan ta bini ku bevoorbeeld yuweelen ku na tra paña nan kosé, paña nan ku nan ta bende, anto no lo bida nos kuminda tambe. Ai! Esei ta kos papia di mes. Pasobra kaminda nos hendenan tambe si e tin kuminda anto no koi loko. Sigur sigur, kome, bebe, nan ta bin ku nan ponchi krema Saludos. Yu si hende nan ta tiki tiki nan ta drenta bo nochi bo nochi Christine Landweer Christine Landweer ku Mari Landweer ku te mama nan mes ta di Den Haag mi ta spera ku mi yos nan na a mare Christina huntu ku Mari ya mi ta duna boso sikiera un Un brasa mi ta primi bosnan, hole bosnan un rato laga bosnan bai. Ey, ma, ma miyon bosan poke? Bosan dia ta kuminsá bon sigur. Awèl, si nos tin Alberto Sandra. Bonochi, bonochi Alberto, mi no sa di ki parti abo ta, pero si bo ta na Den Haag, Lora, Lora na amare cha sabro o for. A for di Den Haag tambe. Sí, for di dies dos ora paso así, si bo ta di Den Haag un tin smoes pa bo keda sin bai. Yo mester ato fe dies dos ora te cinco ora. Florencia mi amor bo nochi ke mester say tambe ta geldig pa bo segun mi Florencia sí no ta di Den Haag pero ay lora yega.

Anto e kos di mas bunita ta e ta por nada. Ke disi bo por drenta ora bo ke tussen dies dos ku sinkor drenta paden. Disfruta, mira, purba, wak e ambiente. Rita tambe lo tei. Ta ki mas bo escoge? Ato, no, tin hopi hende mas. Ato, yo sa ken bo ta bin topa. Ken bo ta bin topa, Kimena, Iris, Iris Orman, bo nochi i hopi bendishon. Iris, bo tambe ta di den Naho bisindario? Kore yega, dja sabra bo, na Amare, Den Haag. Florencia di E ta di Rotterdam Florencia ta Ei ei ta meño ora kore Un kurpi kas Si no Den e ta bisiña ta bisiña ke mèn nos por topa Si si si Konta nos kiko mas nos hendenan por verwachta djasabra Bon nos tin tambe e nos muziek kòrner Einan, warda i like mi bisti mi bril, so mi ta por, mi ta poko kepig. E chuchey, e da ta konta. Nos tin Fabia, nos rapper. Aha. E yama Huis Bas. Ok. Ku Z, Bas ku Z. Huis Mm. Bas ta bin rap. Masha great, e, ka- e, e ta hopi, hopi bon. Nos tin Yo. tambe

Nos tin tambe un grupo cu yama No Difference. Mm -hmm. E mucha nai, nan ta master. Anke mi me ta bisa. Ah, no lo bida di Echi cu nos grupo. Echi y su grupo di tambu. Echi tambe lo ten. Ka, ke men, uh, um, Charlene, ta bay tin tambu anto? Mester, mester, ta nos cos. Gaña, Shona, boso ta tende tur e gustadoresnan di tambú? Sí. Mira pa bastante. Ami, ami sí por baila tambú, Sharlene. Sorry, mi por baila chambú. Mambita, ami tampoco no sa baila, pero mi ta disfruta. Balia malu pasa bon. No, pero ya, ami, mi ke mende mintin patras, no. Oh ya, yeah. mi ah, domingo baile. También le un un segundo. Ana mi dushi. Ana bonochi. Bonochi Rita y team y tur nos hende nan di ABC Isla nan. Bonochi corazón. No, que men Ana botan beta di denag. Que men Bo por pasa of bo ta mas leu? Bo ta pasa, bo ta pasa. Nan di mas leu paso nada na Hulanda ki no ta leu. No, sigur ku no. Nos di openbaar vervoer bon organisá. Rita mira e Antiliaanse Hagenaar. Lo mitei, Eso! Eso anda! Ey, ey, asina mi ke tende. Awèl sí, awèl sí. Great, great, great. Nos di Nos tin tambe salsa ken. Salsa ken. Bo conoce salsa ken? No. Salsa ken ta yu di un dje castanera nan. Esey ta bin dun un demostracion, anto ka be ta baila tambe cu un grupo di hende den zal, den public. Anto las two but not least, nos tin JBL. E Ah, banda dje- JBL. Sí, sí, sí, sí, sí, no, nan ta toka bon. Nan ta Sí, masa. todo banda total nos tin. Sí, Te sí. sinta bo ta sinta disfruta, bai tuma bo koi come, sinta come, gezellig. Gezellig. Correcto. Topa, ey, yo sa mos ta topa ah, ah, hende cu bo tin hopi aña sin topa. Ami semper mi ta Sigur, busca e sigur. cos aki. Asina mi a yega y topa klasgenotennan. Ey, bo ta biba na Hulanda? Rita, bo tambe? Ta cuantu aña si nos tin sin mira otro? E ata asina nos ta keda. No orden bo cambia e numero di telefon, bo tin Facebook, bo tin TikTok, asina nos ta keda. E e cos mi ta haña ya hopi great, bo sa? Sí, mi ta haña ya hopi, hopi bon. Sí, Mi sí, tambe sí. m'a topa un muchungue cu yama Florencia James. Hopi aña pasa na lagere school, Bernadette College. Ok. Ma dal den, aña pasá, ma dal den Florencia James, el a kasa wòk, si kie ke fam ta, el a bisa mi, pero keré mi kere Dios mi sa mas. Ku Dios ta bolé mi. Wèl, wèl, wèl si. Koe ta great, koe ta Great, great. great, great. Pero, pero, um, Sherlyn, konta, ko, uh, um, konta nos kiko mas Nos hendenan por verwagt mi ke mendi kua vendors, kuminda, ki tipo di kuminda fuer kuminda krioyo ke ku ta bai tin kabritu stobá òf snèbunchi stobá òf ayaka fuer djawo yu a bisa no a bisa mi no ta kòrda mi no ke divulgá divulgá tu divulgá tu kos si. Pero ehm chef kok tei? Ah Tairon, chef kok Tairon tei. Si Tairon tei ku su kuminda krioyo nan. Si, hopi tei shi. Nos tin parrilla ku su pastechi nan master. E e mooi ta traha un par di pastechi no. Anto plus e tin su salada ku pan. Ah ya. Salada di galiña of salada di gai? Sala Mara ta di gaji. No, no sa gal di ñe biaki. Ok, ok, ok. Sí, pues no su sano, e por ta gai tambe. Sí, porque por taña nos cos dushinan. Juni tambe tei cu su cos dushinan. Sí, Juni por shop, sí. tenta laira. Anto loke mi stima di Juni ta e kosnan den pika ke tin. Sí, e e e koi la mana den sur. E kos ei ta bende no na krou. Kiko m'a m'a kumpré no e momento ei m'a kab'é kompleto. Sí, sí, sí, anto ti Ora m'a bai pa kumpra di dos tur a kaba. Mi di Juni. Sí, pues e tin e tin es un um, zeevruchten den zuur. Sí. Ato e tin uh, seekat tambe den zuur. Okay. Na combinacion cu carco cu um, eh, cabaron. Ato e tin e tin rabi porco tambe den zuur. Ok. Sí, Hopi sí. cos den zuur. Hopi cos den zuur, you. Que men uh, tin pa, pa turende. Sigur, sigur, sigur, sigur. Bo ta come keda come. Sí, sí, sí, sí, sí. Con aceite bedoeling. Ken si tin esposo dushinan, tin pañanan tambe africano, tin pañanan, tin un grupo di naaister, nan no ta, eh, eh, con mi por bisa? Nan ta nan ta hopi bon paso nan ta buscando cos di haci bo sa conta nan ta bay cose paña ke conai nan tambe a cose paña na masha leuk mes pa bende anto cuanto seen entre dies cu diesdos y mei kese un ta seen Awel si en bes di bo bai Primark, propaganda no pagá, no Juist. los terrenos venderán. Kumpra seka no, kumpra lokal. Sí, te Di man tin sey. Wijay. Wijay ta sufri, mi subrina yega kas. Mi subrino ta bai, um, ta kome loga ayi? Esey te bo duro bo sa ke bo ka keda baba bo san yega kumpra. Esey Ana Ana Mita mi ta misabu SS mi ta no Jay ta mirando bayendo SR ma Rotterdam. si no ato ato um ki ki kiko mas tin ke men Sey orei bo. um e kosedona aki si si eigenlijk bo mester algo Tin tin special produktonan tin produktonan pa kabei. Tin produktonan pa kabel. Minia. Produktonan. Ta minia ta bay key? Minia? Ninia? Si, e ta di mes. E tambe tey. E tambe tey. No, ninia su produktonan ta master. Hopi bon. Su produktonan ta hopi bon. Dia mas di ay e a regala mi un dje produktonan. E e. Ma ma kuminsá sinti forseu. Si si si sigur sigur. Echt muito antes. Um, nos tin tam. Ai, Netchi, buta! Ai, ai, ai, si. Ai! si, ki mi ta bisabu, tin kosnan pa kabei, tin produktonan pa kurpa tambe, hennan mes ta tranan. Ke es el ke hasi tur kos ta self made. Nan ta mete e paña tambe, e paña nan a bisa no muchu karu. Es el tin varios pida pida pida kos. Tin bela, self made bela, tin tin un fundashon ku ta yuda hende laga pasa esei ta kue bo preshon ku esaki ku esaya di bo. Bo sa kòmo ta habo pida pida kos nan tambe? Sí. Anto e es Numa. esnan ku ta traha bela, ta ku paso te ah, de laatste tenti hopi hende ta traha bela, ta kua ta bai tei? Eh, ta kome mucha muhé, yu malo bita mucha muhé su nòmber. Paso nos tin tri, nos tin kasi kuarenta venger, no? Ah ya, gaya, je tanto vendors bosan tin? Si, si. E e lugar ta grandi, Charlène. E e lugar ta masha grandi. Lugar ta masha masha grandi. Oké, oké, oké. Sí, e lugar ta hopi grandi, hopi gezellig, kasi cuarenta hende, cuarenta vengers tin. Tin eh, di e cuarentanan, segun mi, tin dies cos di cuminda, pasobra mi no tabata ke hopi. Mi Ya. ke pa tur hende bende caba nan cosnan. Sí, Si tin sí. manera dies hende ta bende cuminda stobá, en ta bai. No, no, no, no. Ta pensei, nos tin Tairon, Tairon ta bende su cosnan stobá, nos tin nos cos dushinan cu Juni ta bende, nos tin nos cosnan den pica, Juni ta bende, nos tin nos pastechinan, ah, nos tin Vicente tambe di, cu ta bende su bolonan. Sí, cu su quesillo. Cu su quesillo, cu su conan. E ta bin bon prepara. Aña pasa tambe tabata tey a bay masha bon mes. Tur hende a goza un bol. Sigur sigur, sigur sigur si Vicencio mi conoce su cos, su bolonan tremendo, tremendo na loga. Sigur sigur. Tin tambe ponche crema, piña colada. Kier tur e pida pida cos na aña ta bin seya den boter bo por cumpra. Bia pasá e kos a kaba den no taim. Awa ke m'a buska, m'a buska dos hende pa bende kon nan. Yori e no sa, ora esei kaba tin un o tres, òf tur lo kaba mes. Bo tin ku tene en kuenta no ku e rein tin ku bira muchu largu. Juist. Bo kon manera e e kos tin ku keda drai. Sigur sigur. Si, si, no, mi sa, mi sa, sigur sigur. Tin paña nan afrikano tambe Nan ta bende paña africano, esei ta sendi ta bende sendi vos un muchungo e macamba e ta e ta casa cu un gai africano enta e ta verdip den e coy. Ok, ya, el a bai verdip den e cultura, nice. Si, el a bai verdip den e cultura lo bo mire, Bo ya eh, ta blanco sí, pero... Ey, Frankie, a mí también, a mí también está blanco, pero te yuca show mi taba. En serio, sí que cosa. Serio que cosa, sí. Je vet, laga nos no drenta e hanche y mes. Bom, bom, bom, minta drente, minta drente. Ahora sí. Nos tin coriaca también, coriaca te nos moderator. Sí.

Sí, mi sa cu nan no coute e banda. Sigur, sigur, sigur, sigur. No, E- em, Alf Carra, bo tin completamente razón. Pasobra mi tambe tin famianan, mi ta sa un tiki mas blanco cu Rita. Ora bo miran, bo no ta kere. Awel sí, no Algun bises mi tei, sobrino, mi sobrinonan tur tin ojo blauw of Oel. shishi. Awel si, si, bo komprondé ke benda. Un mengelmoes total. Si, ta dependé unda bo kurason ta, no? Anto ki, ki bo ta hasi p'e lugá? Pasobra wak, tin hende, tin hende, tin hende ta bisa si, mi ta yu Kòrsou, mi yu Kòrsou, pero nan no ta hasi nada pa tene nos bandera na laira, pa, pa ta orguyoso di ta yu Kòrsou. Anto, desei. Te sinti bien. Pero bo sa, bo sa, bo sa ki ta pasa? Mi ta kere sierto hendenan bo tin ku duna nan un empuje. Sí. Yuda nan na kaminda. M'a yuda hopi mucha ku no tabata tin diploma, nan no a kaba skol nunka. M'a yu, nos, nos di, di organisashon anto a hasi proyektonan pa nan awor ke algun di nan ta Top ta bai. Te un empuje nan mester. Pero boso kiko ta mesha Len ku um hopi bia no e muchanan dje generacion dje dje awor aki ku ta biniendo hopi bia nan no sa nada di nos cultura nada di Caribe nos custumbernan dikon nos grandinan ta ta bisa esaki of dikon nos grandinan ta bisa nos hasi esaya na no sa e kos n'ei. Anto, m'a bin komprendé ku un mucha muhé ku mi tin bon kontakto kuné, el a kuminsá un Caribbean Skol ku pa ku muchanan, nos muchanan por mèldu, anto nan por bai djadumingu. Bo sa Intercambiá tin lèf ki. Hopi leuk, hopi leuk. Nos héroenan di Kòrsou, di Aruba, Boneiru. Bo sa, enrikesé nos kultura. Pasobra ta nan ta bini, anto si nan no sa, anto e ta muri. Pero bo sa ki ta e problema, si bo no sa di unda bo ta bini, ta bira difísil pa bo krese bira grandi tambe. Bo mester sa di unda bo ta bin Antonio bo sai orit a ki banda bo tin ku kue. Si bo no sai unda bo ta bin, ya. Si, pasobra bo sai orit a di unda di unda bo ta sori, sali. Ke e komprondementu aki òf ta dikon mi ta aktua asina òf dikon nos hendenan ta hasi asina, bo tin ku bai buska den den nos kultura. Si, si. Maski, mhm. Bisa numa. m'a skibi un proyekto pende nan di um, Eindhoven. Mm-hmm. Nan ta bini, nan ta bini, nan tambe ta bini ja sabra. Mm-hmm. Nan ta bai, hoe heet daarop? Waar ze naartoe gaan? Jacinto en co. Nan ta bai National Archief, nan ta bin ku sinkuenta mucha, kesin hobennan entre laga nos bisa dies kuater pa binti aña, òf ta dies sinku pa binti aña, pa nan wak na roots, nan wak di unda nan ta bini, kon ta bisa? um slavernij verleden en dergelijke. Correcto. Pero bisa mas skibi e cos ey, pero e cos cu ta mas splica nan tambe cu um un ta antillano so ta bini. Ja. Tin Marocano tambe, tin Turco tambe, misschien un par verdwaalde Nederlanders tambe lo tey, anto lo ta bon. pa nan tambe bin pa e paso wak. Si mi ta antiano, mi sinta tende fe min ta tètar di kosnan di di di Maroko, un ta leuk. No. Ta p'esei ta bon pa nan tin kosnan tambe p'e muchanan Marokan. Nan tin kosnan tambe p'e muchanan Turko. Si. Sí. E muchanan di Egipto, tur eseinan, mas hink'é den otro, dja sabra ki nan ta siele. Anto ora nan kaba ongeveer dri ür, nan ta bini, nan ta bin, na amare. E muchanan ta bini amare, nan ta bai sinta kome, m'a prepará un logé ei riba nan pa nan sinta kome gezamenlijk, despues nan ta ben abou den e gebruis van. feest en dergelijke. Ja, ja. Ja, no, mi, em, mi, mi ta, mi ta comprende e enter, enter e e cos ei perfecto. Pasobra tempo cu mi yunan ta tabaya lagere school, anto cu e school a cumpri cuarenta y cinco aña, anto nan a pone un siman di fiesta. Anto, em, e den esun siman di fiesta nan a pone e djabierne

am ku kòrtamenti maishi ku e makuto ku kòrt Alai! el a bisti mi tambe e paña paña folklore tur kos a ta duna un uitleg kiko e paña ta nifiká e pida pida telanan e lensu dikon e ta mará asina Bo. dependiendo di mi karakter ku kiko ku tòrna ku bolbe masha masha great mes ato ta tin un par di muchanan Shalante mi mester a hari pa sombra e muchanan di si boso nan a wak esun di Hulanda no ta tin masha cu explica pasobra blokis cas ta tin en tulpen meer niet en klompen mi di ay no no por decir no no por decir muchanan lo loke cu nan a mira Na mak mei. Sí, te esei te kos. Esther, mi amor, bonochi. Rita, bonochi. Mi kier a bini dja sabra, pero mi ta mira wer ta bai ta bira malu. Bo mes sa fo'i Alkmaar. Ai, ai, ai. Bo por yega gewoon. Esther, Ora bo ta bay sali bo ta bisa aguacero warda un rato ora bo yega mare bo ta cay ora bo ta bay cas bo ta bisa aguacero stop awo pami bo bay cas anto e ta tende bo kere mi teste teste bo ta lagami sa bo manda e keme ya alkmar tambe ta un pida pero si ta cu open bar fufur ya ta depende dje trein. No pero open bar fufur ta makelijk si paso con cu bay cu bini Hulanda aki

Aha. Pa vrijwilligers, bo sa en buska di vrijwilligers. Pa si kiko, eh, ku ta pa e proyekto aki, pa Djasabra awo, òf pa otro proyektonan ku ta bini, konta nos. Bon, e vrijwilligersnan ta bai lo siguiente, tin dies organisashon mas ku tambe ta buskando vrijwilligers riba Djasabra. Ora bo bira vrijwilligers, bo tin hopi, pero hopi un beneficio for dje. Yeah. Bo a ponele bijvoorbeeld riba bo cv, ku bo a hasi tal y tal kos, bo a hasi un, un vrijwilligerswerk na Stichting Caribbean Angels, bo a hasi na Rita Pika Pika, bo a hasi vrijwilligerswerk, tur e kosnan ei ta bin riba bo cv, antes ei tambe ta yuda bo engrandesé. Si bo tin un sosiale dienst, Si bo tin sosiale dienst, no ta problema pasobra bo tin magi gana di vrijwilligerswerk tot en met, mi kier sa, mil ochoshen euro pa aña, pa un tiro. Si, si, so resita un salaris. Esei bo tin magi hañel. Anto bo ta yel, bo no tin abo den problema ni ku sosiale dins ni ku nada. Ke si bo tin bo benefisio fe dje. Anto plus bo ta siña, bo ta konosé hende, ora bo konosé mas hende, bo konosé ta mas mion pa bo, esei ta amplia tambe bo bo pensamentu, bo mente. Ke desi, tin hopi benefisio ora bo bira un vrijwilliger di un organisashon. Korekto, i bo ta bòi mi, bòi hende, bo bo ta interkambiá idea, bo ta siña di otro, bo ta komuniká, bo sa, ya, e e e e ta e ta tòg ta un otro un otro dimenshon ku en bes siña na kas òf òf no hasi nada. Juis, juis. Esei no ta e bedoeling. Bo mester gewoonweg bai den hende. Sí. Ora bo ta bai den hende, e ora ei bo, bo, bo ta sinti bo bon. Sí. Bo ta krese. Janai, Janeitza, Silvania, yu sòri si mi ta bis'é robes, pero kua organisashon asina? Bon, e organisashonnan ku ta afiliá, wei pa mi, Si um ta oukan oukan uh e otro papi si nos tin oukan nos tin ambiente dushi nos tin laga mi bisa bo san bon cla nos tin mama rosa si mama rosa ta master si nos tin mama. Gise no ta corta ken Kiko Mama Rosa ta hasi? Mama Rosa ta un organisashon ku ta yuda hendenan ku tin bòrskanker. E ta yuda nan pa nan enfrentá e polémika di bòrskanker. E ta yuda nan pa nan krese, pa nan ta nan mes. Pasobra ora bo tin bòrskanker ta un kos farfelu. Sí. Bako manera ta un kos ferfelu, mi mes ta un survivor, mi ta di borskanker, asina nan ta mas nos, un survivor, mi ta di borskanker. So tres aña pasá, kuater aña pasá tambe mi a bai hasi mi mi mi mamogram, ora mi a bai. Dokter bel mi, dokter di ku mi, Sherlyn, no spanta. Si no bo kuminsá siria, bo spantá mi kaba, señora. Ya bo sa kaba kuantor tin. E di Sherlyn, no spanta. Pero nos a saka potrèt di bo pechu, pero nos a mira, nos no por wak e bon. Nos a traha otro afsprak pa bo pa Dos dia despues mi di ah mi di cu nebo tin cu bisa loke ta pasando y di cu mi no no no su puy sana bisa nos no ta mere yey nan caba mi di aki mi ta den mi nomber a hunga den cabes. Lo voy a si bingo. Amo premio mayo y ora y mi ah ma bay doctor ma bay haga ziekenhuis nan den haga aki Ora m'a yega einan, nan, nan a wak ami ku mi ka sa bai. Nan a mustra mi un kos chikí asina aki, nan di ku mi, Señora, nos a mira un un kos na bo pechu, nos e ta maligno, anto nos tin ku sa ke gelijk. Nunka nos no mira un kos asina. Mi di ku ne, kon bo por bisa ku e ta maligno? Nunka bo sna mir'é. So ami mester solamente relativá tur kos. Sí, sí. E di kun mi, Dor ku nan no sa ta kiko e ta, nan ta tum'é gelijk pa panligno, pasobra te ku ora nan bai kueik'é, kita pida kueik por ta ta lat kaba pa mi. Ja. Pero den vijf, den sinku dia, dia sinku di sèptèmber tres aña pasá, m'adrenta hospital, na opera mi te som un bos di ronder bay mi brasa na saca un lenfo e lenfo clear e lenfo clear tabata bay na na tabata voet e e cos maligno e ora y nan a sake nan a sake nan a bisa mi kico mi ke haci cu mi ke haci un cu mi ke restaura mi pechunan gelijk. Wak, pa mi kando ku un pechu riba rudia i a bou nan i otro a kira, mi dui nònso a siega lèki ta koi firmá. Wòk i mi tari. No dera tròt, bo tin ku provechá. Pasobra si no ta bo por paga. Sí. Wòk ma neh. Pero awor ta esei, esei Mama Rosa, esei Mama Rosa nan ta hasi. Sí, sí, nan ta purba, nan ta purba modo di ondersteun mi pa mi asept'é, aseptá e kos manera ta, pero mi nunka mi no bai Mama Rosa. Ta despues m'a conoce nan. M'a comprende. M'a A mi comprende. gusta verwerk mi cos na mi sistema. Ja. Bon manera. Aki na Ana ta skibi un cons papiando di ehm inburgera awel m'a tende cu un par di aña pasá tabata tin un inburgeringsfeestje y e Hulandes nan a Evitá un ta invitá un grupo di marokano di kushina na e marokanse resèpnan. Lokual a sosodé ta ku e marokanonan a bisa e hulandesnan ku nan hendenan lo kome promé i despues otro hendenan lo kome ora nan ta kla di kome. Wèl, nan a kome sobrá! Ta kike sei. Ami ta prome be me mak me e kosi. Na, ami sna bisa mi nan ta kome pero mi sa basa ki ta basketa busan kuminda. Sali bai. Sorry. Ya, Tur no, respect. pero ah, ma- em, marokanonan ta l- el- e invitadonan tin ku kome promé. Pero ya, e e e invitadonan tin ku hou rekenen si ku nan tambe tin ku kome, no. Te sei te budule. Uh, bo sa, ah. yeah. mi, ta, mi ta tio amiga marocano. Marocano tu raso mas extraño yo. no, nunca na no se sina e kumi si mi ta tra na buko aude. Panan. Sí. Na trata mi mas bom. cuminda na na boshi pasobra mi tabata presenta tambe mi proyectonan ma bay seca nan un grupo manera di casi shen nunca in mi bida mi mira tanto hoofddoekjes asina bay mekar casi shen trinta muhe na hoofddoekjes mi so a keda mi so den boso ya awor a resh di lomba cana drenta awor si Awor Sherlene ki fundashon mas tin ku pa esunnan ku ta interesá traha komo boluntario? Si, nos tin Oka, nos tin Ambiente Dushi, nos tin Mama Rosa, nos tin ta kome otro di ta. Word say je? Marica Centrum. Marica Centrum, esey tambe ta un grupo cu, cu, cu ta um, um, atende cu cos di borstkanker. Um, uh, nos tin varios, a nos mes tambe, Caribbean Angels, tambe lo tey. Let me walk. No difference, tambe lo tey. Que si ton diez organizacion así, ni. Pero Bota a bini, Aha. Bin paden, bo ta bai seka nan, bo ta tende kiko esun tin, tuma su informashon, asina bo ta pasa henter e rei. Ora bo bai kas, bo ta disidí ta seka ken bo ta bai, bo bai seka tur dies mes, pero mi sa ku bo ta sobra tempu pa abo mes, pero wak kua ta kumi nibu, kua ta den bo stracha, pasobra ora bo ta hasi trabounan di vrijwilliger, bo ta hasi yen tipo di trabou. Ma ne mi mes awor aki mi ta buskando un mi ta buskando un hende paden bastuur. Ya. E mester ta un hende si ku ta den bisendario, bo hoor me ne? Korekto. Mi ta bisa bo e mester ta na Den Haag, e por ta na Rotterdam tambe, pasobra Rotterdam ku Den Haag ta un par e stap. E por ta na Leiden, e por ta na Leidschendam. Juist, juist. Zoetermeer. Juist, pero e mester tin smak. Sí. Mi no ta pidi bo muchu kos, kanda wèg bo ta siña. Mi tambe kanda wèg mi a siña tur kos. Fin na aña dies nuebe nobenta i kuater nos a kuminsá, ami, mi ruman muhé ku muchu mihó ku yama Annie Andries. Nos a habri un stichting, Stichting Jambo den Haag, esei nos a hasi komedia. Nos tabata hasi komedianan. E promé komedia ku nos a hasi tabata Ta ken a komi den den mi Toyota Payo? Ta na de tempei ke muzik ei a bin. Masha gezellig mes. Great, Nos a pasa great, great, great. hopi, hopi dushi. Sin gaña. E Ok, ok. stichting a keda te ku Corona e cosa plama fe otro. Paso casi tu lende bo sa con no por sali, bo no por haci nada. Anto trabou nan keda para. Nos tur tabata e nan cu tabata tra. Pero tabata echt de moeite waard. Men sa por ta, ha, na, men ke skibi comedia mas, yo. A yega ansa mi. Awel si, no, pero bon sa nunca no, mi kier me porta tin tin voluntario cu ta bisa abo, ey Shalene mi ta tuma e over, mi ta mi ta bay hinca esta y otro, bon sa nunca. Un ta problema, e ta welcome. No, si ta esey no, ta esey, kier men e ora e esey ta e e parti di voluntario o ta un bia pa siman of ta dos bia pa siman. Esey ta depende, esey ta depende, laga pasa nos ta bini Ein ker un be pa un be pa luna, e prome dja sabra di luna nos ta tene un reunion ku bestuur pa mira kiko tin ki ta bai hasi, ku tin proyektonan nobo, ki ki dia nos ta kuminsá kuné, ken ta hasi esaki, ken ta hasi esaya. Pasobra tur hentenan tarea tambe. Antior ei um, esei ta un be pa luna tin nos reunion, pero ora nos tin proyectonan, nos tin proyectonan aki, manera esuna a marda, proyectonan grandi, ora nos bin mas tantu be pa siman bij mekaar, pa nos bin wak desaroyonan of nos ta hasi video call, tur e pida pida kosnan ei nos ta hasi. Correcto. No, great, great. Great ato ya ta bon si cu tin e voluntario ne pasobra nos mester nan nos mester nan pa asina bo sa e actividad nan nos cos nan keda sigur sigur esey ta belangrijk. Si malva vrouwlak dushi konta eh Aruba a mag ook hahaha e señor e señora ta pret sigur sigur sigur sigur malba. Mamita Arubano tin mag pasobra mi tata heel toevallig ta Arubano. Mi mama ta Boneriano anto mi mes a nace na Corsou. Kier deci nos a yendo for alle markten tuis. Ami ta un ABC'tje. Awel, awel, ta ABC mesmo ta. Bo tin Awel, idea. sí. Awel, sí, sigur, sigur, ke men Malva, Melva, Dalba, i Kom, kom. Kita mucha Bresa. sabra. Pero mi kier sa Melva ta di Aruba, i ta biba na Aruba tambe. Sí, mi no idea. Eso ta mucho leu. Sí, ta bira mucho. Mi kier Mi sa. ruma muhe, mi ruma muhe ta biba ainda na Aruba. Esei ta Leonora de Wind. Ok. Ok, ok, ok. Anto, um, um, um, Sherland, ki- kiko mas bo kera bisa nos hendenan ku ta bese ta wak e programa awe nochi, eh, ku um, en kuanto um, cha sabra awor, wara, me- Melva kontestá, Melva kontestá, Sí, sí, mi ta interesá No, Hulanda, mami. Oh, e ta di Hulanda! Wel yega, bo ta wèlkòm, mami. Ròtò! Eso! Ami ta om douk! Melva! Anto nos tin ku topa no. Nos por topa Zuidplein un bia bebe un kòfi. Ki bo di? Bo wak, bo wak, bo wak. Dus, si, bo mira, bo mira tiki tiki e boluntat. Si, si, si, si, si, si. Sigur, sigur, sigur, sigur. Laga nos topa dje sa bra. Aha. Para Cuando- nos Sí, climatizá, full Juist. a sigur sigur. Tende? Y Melvin tin con mi, sí, sí, sí, ok, ok. Nos tin, Nos Ya, ta topa. y sí, nos ta topa. Mi t'ei dje sa bra. Mi t'ei na amari dje sa bra cu Dios su poder. Sí. Mi ka t'ei presente, bo cati. Anto corda bon, entrada un sonrisa. Kel Awe. ser bo no tin cu paga nada. Un ta cos pa bo paga, bo ta drenta paden, bo ta mira, bo ta mira e ambiente, bo ta proefa e ambiente, Caribische Markt, Un mar caribeño tin hende nan tambe ta bende producto nan di Aruba, tin hende ta bende producto nan di Corsou, ma dal den un bonoriana wo a woi. Awel si, Melva si ta dja sabro wor na amare Check e pagina di Pika Pika pasobra bo a promote mas hopi bia mes. Djesa abra awor of bo por check tambe riba Sherlyn de Wint su pagina, tambe el a share mas hopi bia. Anto nos ta topa djasabra, why not? Bo comprende? Anto e ta bisa, mi no tin amiga, boso nan ta bira mi amiga. Claro cu si, mamita, yega, bo tin cu yega, mi ke pa bo yega. Cu mil amor. Oh, yega, yega, mamita, yega, bo tin cu Sí. yega. Gracias, Amare Vicente. Spanjin 50 den curason di Centrum di Den Haag, ke sir bo no por fayé. No, no, te Su sei entrada difícil. gratis en for niks. Korekto, sigur sigur. Den bon ambiente, disfrutá. Ai, bo ta dal un komí ki men dja sabra no ta kushiná. No ta kushiná. Apsolutamente ku no. Bo ta sinta, bo ta wak shownan ku tin. Ora bon tin ocho pa nuebe grupashon ta bini ku por mira pornado, otro bes bo mester paga pa bo mira nan. Aha. Aki na un pregunta interesante. Esther ta bisa, Sharlène, bo por kana di stashon Bai tòg? Sí, sigur sigur. Sigur sigur, pasobra m'a traha afsprak ku un mucha muhé di Eindhoven. El a bin fen Eindhoven, el a bin a mare, m'a rega un par di kos p'e. Anto e la, ora el a bini, e di ta maklik ta lopen. Oké. Ok. Aki Nana Ana ta bisa, um, Sherlyn, e hendenan cu a skibi e comedia ta theater, uh, keda cada ken y nos, um, yu di Kòrsou, autor Lucky Morales di e comedia Rumannan Burunchi, yes, si, ta theater, uh, cada ken Ta tei akina na Hulanda, na vários parti di Hulanda. Na Den Haag tambe. Un tremendo, sí, un tremendo comedia. Serio. Perfect. Un bon, un bon mensahe, pasobra esei ta pa alertá nos no bende nos herencia, nos erfgoed pa un par di euro. Juist. Pasobra awe ro. Bon ta mira nos herencianan mas. Nergens te venda. Dus manda e mensahe, wow, tremendo. Si, hopi, hopi bon. Ami a organise huntu cu famia Purunchi. Si. Na Den Haag. Nos a bay na Vijand Theater. Tabata perfect. Si. Tje. Ana di uh, Amare staat naast de biblioteek en de Juist. schoolhuis. Sí. E ta Oh, mar. Ana, bon Ana. Ana bira nos gids. Wel sí, que ben... eh, Great, great. sí, e bote mira, uh, um, Shelleen, e ent- entusiasmo tei, e Sigur, gana sigur. tei, que men uh, mi te verwachten Ora un par di henden aki ku a reageer, anto esunnan ku a app mi pa boluntario, pa mas informashon di boluntario, awero mi no ta mi eh mi no ta mira dos di nan eh ku a app mi pero mi ta manda nan souiso e link di modo ku nan por wak e programa, awero nan a lo nan a haña nan strobá awor aki, pero lo mi bei mira nan diasabra, anto mi shò nan

Great. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, uh, no, hopi great, hopi great. Um, aki Nana Ana ta skibi, Lucky Morales tabata mi bisiena mucha, i su wela i tantanan tabata wak nos tur ku tabata hunga. Jacks! etcetera, etcetera. Sei ta mi lieveling. Oh, ma na school mi ta pidi pa tin pausa pa caba. Oh, ma si no. Si, si, si, si, si. Si, sigur, sigur. Si. Um, uh, Sherlande, uh, um, djasabra, tin jacks di cumpra, no?

e, e cupcakes na ei. Ke si ah, bien actividad tin pa mucha chiquito tambe. Nice, nice, nice, nice. Of nice. mucha nan chiquito, uh, eh, uh, eh, uh, eh, grande na curva, pero chiqui na, na curva. pensamiento. Mané a mi, mi hay un jacks pa perder mi. Mané nos. awel, awel, awel. No, Shelen, eh, prometo programa acaba, Kiko, porque era pisa, Ah nos televidentesnan, mi tin Jack's pero lo mi lo mi no bendele. No así e! Ah, No. jammer. No, no, no así e. No, Ana. Pero, Switzerland, Kiko, Sí, loke ku mi ke bisa, Rita, masha masha danki pa e oportunidat aki. Mi ta masha masha kontentu ku bo a por a laga laga mi bini komo organisashon den bo um espacio mi ta mi kier di curason pa tur rende nan bin masalmente bin mira nos sinti nos feel nos come bebe wak show pasa gezellig puru es bon cosa nunca por ta nos por schuif tambe bon mi esei curpa tampoco stijf pero mi ta yuda mi curpa. E tin cu bay, e tin cu bay, e tin cu tende. E ta bay, e ta bay, e ta bay. Rita, mi amor, masha, masha danki dushi. Na nomber di Caribbean Angels, danki un biaha mas. Danki na bo, Sharlene, pasobra mi ta tin e oportunidad, danki di, danki Dios di e plataforma aki di sera conoci Un hende manera bo, dushi i alegre, kla pa yuda, i mas ainda ku un stichting asina, asina breed, ku un pensamentu habrí i pa push pa nos hendenan, e sort di hendenan, e hendenan ku e kurason ei na lugá, nos mester mas di nan, mas di nan. Ke men sigur sigur Pika pika su plataforma ta um tei pa um sorto evenementonan aki tur ku tin anto ya. Mi tambe ta bay tei ku mi pikanan. Sigur. Um Melva, si bo ta gusta pika, bin purba mi pika colada. Aha, ananas ku coco raspa. Master e pikanan. Mi a kumpra un pochi, mi sa ta ke kom'é. Ai, ui, ui, ui, ei, awo, awo kota bay kai. Ari di, Sherlyn, ken, mi ta hañabu hopi great, si, hopi great, hopi great. Si, no, dus, uh, groetjes. Nos ta wak bo djasabra, entonces nos ta papia mas great ainda. Awel si, ke men e nos tin hopi di hopi brasa di saka, ey anto ki bo ta bisa saka po trèt, ay. Ay, a ta mi ta bisa bo, hopi great, hopi hopi great. Melva, Melva di, um, hmm, awel nos ta topa, si, bini na boshi, bin hasi gezellig, bo mes sa nos no mester masha kos, ke men nos mes ku nos mes ta bira algu, Tremendo. Sigur sigur. E mester pasobra bo mesa awor a kier kuminsá ta bira friu, ta bira skur trempan, dus un nos no mester traha espasio pa sinti niun depreshon nada chokos ei. Nada no, no. No, ban pa bai awel si te djasabra. Manera mi ta pika pika ta hasi, te djasabra rumannan. Te djasabra ku Dios su poder bini ku bon energia Un smile pa bir tot Tokio. Yes. Un humor den harmonia cu legria, anto nos ta ban pasa un dushi diasabra cu Dios ke. Yes. Shalom. Un sunchi grandi pa bo. Danki mamita, que Dios te bendiga. Amen. Pero bo tambe, pasobra bo tambe ta draha bij pa nos comunidad mas hunto cu tur hendenan cu ta tei presente awe nochi. Danki, danki. Deuel, na mi bisa, te djasabra ku Dios ke. Te djasabra. Eso! Buta!